Tusiima ahabw'okutandika naitwe aha shaaha emwe kandi ebi twaziba twine omuheereza waitu Adera orishaba hamwe na Alex Akankwasa kandi na tiimu yoona eri omu byoma. Nitwenda kubasiima munonga abareebi baitu ahi muri hoona. Mbwenu omu kasheeshe aka turiyo nitugumizamu kuhitsya aha shaaha ya kana kandi twabona twataahisaho omugyenyi omuri rurembo mbarara omu naaza kutweyanjurira kandi nitugyenda na n'omuramwa gw'erizooba. Eizooba eri nituza kugamba aha bintu bibiri. Ka emiramu ebiri mbwenu omugyenyi ka abanze atweyanjurire then tugumizemu na puroguramu. Tarugaho aha Sky TV. Twakwakiira sebo. Nanye nashemererwa.
Nibanyeta Mushabe Henry nigo maziina gangye. Ninkorera Nambara City. omu kitongore eky'eby'entuura n'entunguuka y'abantu kandi ninvunaanwa eby'amaka n'abaana as a senior city probation officer.
Twakushemererwa Omwami Mushabe Richard kandi senior city probation officer. Eizooba eri twakushemererwa kandi nitwenda kugamba aha bintu bibiri. Eky'okubanza tureebire sipiika wa paramenti Deputy Sipiika wa Paramenti omwami Right Honourable Thomas Tayebwa nagamba aha kugwa agizire ngu omu Uganda hashutamire abaana baingi bakurenga omuri rukumi actually bakurenga omu mutwaro. abaana abaine oburema aha mibiri yaabo na munonga ab'empumi boona ngu bagwire tibagwire kwonka tibahikiire omu first grade tihaine mwana ohikiire omu first grade kandi niimanya omu tawuni omu omu rurembo mbarira twinemu amashomero nka rimwe tukore evals na St Helen's High, St Helen's Primary School ningira na nagandi againe abaana abo na ninyenda nago tukigambeho okuhika kwabo na nokutahika bashemereire kuba nibarebererwa bata nibatwarizibwa bata kandi itwe nka gavumenti nituba checkinga tuta nitubafaho tuta. Ekyakabiri. Twine ogundi muramwa niturya kugugambaho bwanyima ka tubanze ogwe tube ngu twa.
kukora kwo kwonka kukora kubi kwonka n'abandi n'oburema bingi tibakagizire services ninga shi obuheereza ninga shi omugisha gw'okuza kushoma kwonka abo abagizire omugisha gw'okuza kushoma ekikwatire na n'okuheereza n'okuhika kwabo nikubaasa kuba nikureetwa enshonga zitari zimwe na zimwe Ezi tinkuteekateeka ngu gavumenti efiireyo nainga shi ezi nkuteekateeka ngu gavumenti eine kwongyeramu amaani. Eky'okureeberaho, twine amashomero nk'omuri Mbaara twine amashomero abari Rugonga ag'abaana abaine oburema. Erimwe n'erya St Helens ery'abaana abaine abatakureeba Erindi ni Tukore Salvation Rwari Salvation erikushangwa Nyakaijo ery'abaana abaine physical disability. Kwonka ku orikuza kureeba aha mutendero gw'abaana abo, gw'amashomero ago, nangwa hakiri herenizi. Ahakuba herenizi ahabw'okugira ngu side ey'abaana abari gye, abashomesa ebi baine. Kwonka aha kikwatiraine n'abaana abaine obutareeba, ekihango munonga ninga shi ekizibu kihango eki baine n'eby'okukoresa byabo omu kushoma. Bo tibarikukoresa obucumu n'orupapura n'ebihandiiko. Nibakoresa ebyoma ebirikwetwa ngu ni brailers nangwa omugyenzi Besiga niwe abirakira kutambura nakyo. Nabwo n'owakibuuza abashomesa abamwe naabaasa kushanga batakukimanya n'oku kiri kushusha. Kwonka noobaasa kushanga aha baana nka makumi ashatu abu sente erendize biraine, oshange biine abaana nka babiri abarikubaasa kubigura, abaine capacity nainga abazaire baabo baine capacity y'okukora ki? Y'okugura ebyoma ebyo. Y'okugura ebyoma ebyo. So nooteekwa kuba orikushanga ngu omwana ogwo tarikubaasa ku competinga n'omwana oine facilities zoona, orikubaasa kuhandiika, orikubaasa kushoma, arikubaasa n'okweyenterpretingira. so eki nikyo orikubaasa kureebera ngu omwana orikuba aine oburema yaaba atatungire eby'okukoresa ebyo nibiteeho kumu afekitinga omu kushoma. Ekyakabiri abu abaana bashemereire kuba baine ba aidi ninga shi nangwa otakagira kya aidi waaba notambura hariho obu barikweta ngu ni white canes. Obwo bwoma obu mpurire nibatambuza. Oburikwera.
N'omuri mbarira nibo bakaba abavugi ba motoka kikumi. Okabemereza oti, Mungambire akaku aka akooma nikakora mugurimo ki aha muntu? Bakutomera aba boda boda bakutomiire kare.
So, ekyokubanza kya Biina tiyatunga byokukozesa omu kiraasi. Tiyatunga kakona ako okumugayidinga kuza omu kiraasi, okumugayidinga kuza kuronda ahi saavisi ezi arikubaasa kuba naayetenga omu kushoma. Takaine n'okukagira. Naateeba kutegyereza mugyenzi we orikuhweza kuba niwe yaaba niwe yaaba gayidi we. Tokwesipekitinga omwana ogwo ngu naabaasa kukora kurungi. Waaza aha fiziko disabirite nk'eya Tukore, obu yaabaire etandikire rikaba riri eishomero, Kwonka abatuhurikiize n'omutebekanisa, nyowe nyenka nyine omwana w'omurema, nkazaho nareeba environment ya aha eri tukore, omwana namugarura emotoka twataaha. Nkagira nti itwe ogu ogyenda ofeere owangye kwonka ntakwihire aho oyu muraamu. Ahabw'enki? saviisi zoona ezikwataine oburema zikarugaho and I think that could be nikibaasa kuba nikireetwa emikurirano ya administration ahakuba eishomero nerya gavumenti hakazamu omukono gwa some ngo ninga shi body ya y'abantu abaine oburema benda kuri kureeminga kandi omu kwenda kuri kureeminga tibahikiriza myooga, tibahikiriza bushoboorozi bwabo, tibahikiriza biteekateeko birungi bi owaabaire atandikire ahabw'okwenda kuhwezesa aba nabo abaine oburema. So saavisi zo kuzaafa. Ekyakashatu naitwe abakozi ba gavumenti obutafayo kuronda abashomesa abashemeriire kuba nibashomesa abaana abo. Ahakuba waashanga ngu hariho nk'omwana oine mental retardation arikushoma na naiwe mwamanya kukora gye obwongo bwawe burikukora. Omushomesa akaza aha rubaaho akahandiika akakyebera, iwe okaihamu kyenda oriya akaihamu ishatu otabandize kumanya ekyareetsa oriya yaihamu ishatu. Iwe noomanya ngu abaahika nainga shi abaabanza abaana makumi ataano ku ebi baahika, baahika oriya tiwaamufaho. Omwana ogwo tarikubaasa kukora. kurungi. Ahakutandika ninjuka ngu hariho baayebataho special education bagyaho ngu n'abashomesa abaine special needs kwonka tibaba bari kurutingyire kubata omu mashomero ago. Baaguma nitwakira abashomesa ab'okuruga Kibingo, ab'okuruga omu matendekero agandi baza omu baba ba appointed like other normal teachers omu ishomero obu waataahamu oine omwana oine oburema, oine omwana oine mental retardation nibashoma omu class emwe. omushomesa taine sikiri y'okuhanduringa omwana oine oburema turikuteekateeka ngu abaana abo nibabaasa kuhika nk'abandi. Ekindi n'abazaire, abazaire abaingi kuzaara omwana oine oburema nibakye ahabw'okushanga amwineho atenshoni. Omwana wangye okushoma kwe ari slow. Mbwenu kamanyisa omushomesa, mugambire ekizibu ky'omwana wangye. Kwonka ahabw'okugira ngu takwenda ngu bagire ngu omwana we takushoma, takwenda omwana asiibe aha ka, naaza kumwehuririza n'abandi. Tiyaakora follow up. Obwo ku otaakora follow up, omwana we naaza kushutama n'abandi, ekide kya bureeki akishwere aze kuzaana, shaaha munaana aze aze kurya, shaaha ikumi n'emwe naija. Yaaba yaahandiika omu kitabo, yaaba tiyaahandiikamu, Omuzaire ti waakufayo okureeba omwana ku araabe aine ekizibu kikye omu kushoma, ku yaahika aha ishomero haine eki yaakora, okamwanjurira omushomesa, omushomesa kureeba ekizibu ky'omwana ogwo ngu agume amukureebere nainga. Kwonka iwe ahabw'okugira ngu torikwenda ngu bagire ngu omwana tarikushoma, nawe noomweihaho omuka, omwehuririze omu bandi, haza ogwo omwana yaagira omuhendo gw'okubuuzibwa, definitely naateekwa kushishora atakuzire kurungi. Reero ninteekateeka ngu ezo nizo nshonga ezimwe ezirikubaasa kuba zireeteire abaana abo batakura kurungi kandi ezi ndikuteekateeka ngu na gavumenti nainga shi obuheereza bwa gavumenti bushemereire kukwataho. Twaba nitwenda abaana abo ninki ekirabaasa babaase kwebaisaho nk'abaana abandi omu Uganda. Omureebi wa Sky TV, na munonga iwe oine omwana w'omurema nainga omwana oine oburema aha mubiri gwe, Eeh Mwami Mushabe ku wanogamba nahurira ninkwatwaho munonga. Ekyokubanza gavumenti mwine rooro mpango munonga munonga. Abo aba NGO for example abagiire kwija omu ishomero eryo nikiba nikimanyisa ngu bakareeba hariho obwetaago obwabaire nibubura. kandi baizire baabure kubihikiiriza bo nk'abantu, gavumenti niteekwa kutaho amaani. Gavumenti ahabw'okuba niiwe naanye kwonka mbwenu imwe nk'abari omu abakwatsire enkatsi muteemu amaani maingi ahabw'okuba tukaabaire nitureeba ekyo kintu omu bajeti, tukaabaire nitureeba nikirugayo gye. Ahabw'okuba obu abaire naakigamba sipiika abaire naakigamba kwonka mbwenu its a shame itwe abantu abaine abataine burema kandi kureeba nitushusha nk'abariyo nibeetomboitera abantu ababwaine so gavumenti ekaarugireyo actually it was the right time kukigamba omuringo ogu akigambiremu kwonka abantu tukazoora tukamanya ngu tukore

So ebyo tindikibireeba, nikiteeka ninteekateeka nikibaasa kuba nk'oku waagamba hati tihariho tihariho n'abashomesa abari special, N'abashomesa tibariho. skilled omu kushomesa abo bantu. Eihanga eri ririza hi aha aha nshonga egyo? Kandi tukaabaasa kukora ki? Ah, mutebeekanisa webare munonga. Nk'oku waabugamba byona, obwire obwo nyowe nkaba naagiire omu gavumenti. Egi emyotoka eya Yero nkagireebaho. inspector of schools for special needs students nkabareebaho obwire bwa kamugyera tingimanya districts ezindi oku zaabaire ziri kwonka ahabwambarira nyowe nkabireebaho kwonka ninteekateeka ngu n'enteekateeka mbi y'okuruga ahaiguru kushuuma okuregyeza noomanya abantu omwirima noogura omwaawe

Omu kukora ebiragiro ebirikukwatiraine n'amashomero gaitu, nk'oku waba noogamba, kyaba kitakamubaireho, takamanya ati aheeri aha hariho omuntu oine oburema haza nayetenga special need ninga special care. Waba novuga emotoka yaawe orikuraba aha poriisi okutungama, tokumanya ngu haine abari omu irwariro barikushaasha. So niimba ningyezaho kumanya ki? Ninteekateeka ngu ku twakuba turi abarikwenda kutambira ninga ku addressinga concern ya sipiika, Ninga observation ya speaker kugira ngu abaana nabo bakize kugwa hashemereire kubaho ekintu kimwe garuka aha drawing board right from parliament babagetingire amashomero agabakubaasa ku accomodatinga abaana abaine oburema bishi nangu tutakagiire hare omu tebekanisa nyowe nogira omu mashomero gaitu goona Hati ku waza kukora amashomero amarungi ag'okukora kurungi ah'ishaha egyo omu tawuni omu, hati gombekyere za kanyina. N'eishomero ki eriine poroviizhoni y'omwana oine oburema okuruga ahansi kuza aha kanyina ya kashatu? Nobasa kururu na nirubura. Ekikworeka ngu kore wazaara omwana wamuteekayo kushoma aine oburema obukwenda akagaari,

As of now amashomero goona agu twine omu Mbarara district I highly doubt yaaba twine omushomesa ngu ogu n'owa special needs omu ishomero aha za munisipo niryo ishomero rituri haihi ogye otubite aha mwine omushomesa wa special needs nibaija kukwetera shana onka ow'okweshongoza hati no respectinga ota okugira ngu omwana oine ekizibu omu kushoma ku ku mpora omwana oine ekizibu omu kukwata mpora bamuhanduringe bata? Ekya kashatu, local governments ziine mandate y'okukora budgets. Wahika namugira ati twaba twine nkoku wabigamba byona bikaba biriho beitu we nimwebembezi ki orikumanya ngu abo abaana nabo bariho? Orikumanya ngu abo abaana bashemereire kuba baine omushomesa arikushusha ati? Budget n'enguuto manya amarwariro kwonka social service sector Waaza kukora omu bajeti zoona, nooshanga eine neekavaringa nka five percent ya buhovu a whole budget. Ekikworeka ngu twaba turi aha nitugambira abantu abatuhurikiize, n'abeebembezi bashemereire kureetwa on board. Sipiika yaaba naabaasa kukora observation nk'egyo, tashemereire kugishutama wenka akagigamba akakoma aho. Ashemereire kukireeta omu paramenti bakaki addressinga, bakareeba causes, bakareeba amashomero agu twine, Bakareeba abaana be, abaana bo bariyo nibamanya enamba yaabo nainga nabo baremeirwe omu ka. Manya aba abagwire n'abu abazaire baabo bainemu akantu k'okugira ngu omwana wangye ka ashore. Oine kushanga abariyo nibo baingi ahabw'okugira ngu.
Aba babaasize kugwa, kwonka baagwa baahikire aha P7. Baahikire aha ishomero.
Kwonka haine abagwire batakahikire omu P7. N'abatakatandikire. Then haine n'abagwire batakahikire omu mashomero. Yes. Abo nibo baingi ahabw'okushanga ngu omuzire one emirundi emingi noshangaho abaana abakuba bari bekika nkekyo nibakye abakuruga omu maka gakwebaasa mbwenu hati omuntu aremerwa ori orukwe orikutaragaza hati yaza kugura akagaari ka miliyoni ibiri kokusindikya omwana ngu naza ahaishomero bitu bwo aba abaana abaine oburema Kwonka aine omutwe gukutereire, Gavumenti erakiteekateekyereho apart from these non government organisations n'aba Rotary abatuura nibabareetera omu bajetingi yaitu okutandikira aha rurengo orw'eihanga, omwana oine oburema takonsidaringirwe kurungi. Nikyo kirikubaasa kuba nikikontiribyutinga omwana okushoma kukye, obundi yaashoma ebiro bikye omu ishomero ahabwa fasilitiizi kumuburira, obundi nk'oku waagamba abatagiireyo nibo baingi, na n'ogu ogiireyo Tiyashangayo omushomesa arikumugirira embabazi akamugira ati ogu nituteeka kumuhanura imwe in a special way. Umm.
Yes noreeba enshonga omwami mushabe na nabareebi ba sky eine of course ku omuntu ku akuba atakwatsirweho. Obundi nkaiwe wagira ngu oine omwana w'omurema noomanya eki kikumanyisa. Hati ku waaba noogamba nk'amashomero agu agu tukwombeka because ekiragiro kikaba kiriho kwonka ku- niimanya ngu naha garigiremu ahabw'okuba naanye ningashomesezamu kandi naanye nkaba ndi omushomesa. Tinkwijuka eishomero eryaine ramp y'okuruga ahansi kuhika omuri mbarira omu e- e- erikuruga ahansi ekahika omu ka nyina ataano kandi nigo mushomero g'okushomesa gye kandi nigo mashomero g'okushomesa gye mbwe shatago hati hatago ga- ga- ga- nigo- nigo- nigo gaine abaana baingi many times nigo gaine yoona n'abaana babarimu so hati abo nibateekwa kugwa So noreeba ngu hariho issue ei mukwenda, hariho enshonga y'amaani eshemereire kurenga aha discussion nk'egi kureka ekaza aha level endiijo. Okugamba kwa sipiika kushemereire kuba nikutwihayo. Mbwenu tikuza kuhendera topic egyo noyenda ngu iwe okabe nohabura ki za kanso, because eki ni ba kansara. ba meeya, ba city clerk, ba town clerk, ba district planner, ba municipal city planners okaabe nooyenda ngu abantu nangwa n'ekanisa n'ekereziya n'emizigiti egyo enshonga eshemereire kurugayo enshonga ya burema. Mbwenu da nangwa na n'abo abu nkureeba twine twine abajwekyerwa baabo tinkareebire ngu nk'ezo enshonga bo bakaba ba kansara eh, nabo nibatensa eby'enguuto na na na n'emishenyi na biiha tibakutensa aha nshonga nk'egyo eh, eh, no noshanga n'obu baraabe bari bakye kwonka we ha we have not had them come nabo nibaija nabo ni ba politician nk'abandi so okaabe nohabura ki eihanga eri ku kugira ngu ah habeho special attention Omutebeekanisa naaba niinyenda ngu nshabe nk'oku waanyeta aha okugaaniira n'abatihurikiize, nanyentsya kworozigara kunyeta onyeteho n'abeebembezi baabo. Twine abeebembezi baabo okutandikira n'aha rurengo rwa Paramenti. Omwe nangwa yaabaire akaba Memba of Parliament waabo kuruga nashana na Movement etandika. Hon Ramogi.
Nan'ogu owa Western. Eh, ka tuiremu hari. Eh. tindikwijuka izooba na rimwe Ebyo omwishiki n'owa bakozi. Yes. Ego ogu n'owa ba- ogu wa- Yes. huu ndikatuuramu n'owa ba- n'owa ba- n'owa barema. obu namureebire omu constituency eye ei ndi- ei ndikuteekateeka ngu am- am part ngu aizire anshunga nk'ebi oriyo noogamba aha muntu oine oburemu ekyakabiri N'okushaba okyimukize Honourable Speaker of Parliament okuba nibo yabanza kutandika nabo. Abantu abumukwebembera ni service ki ezimubahiire, ezimubakoreire kandi ezibarikwetenga kugira ngu eiraka ribaase kuruga aho ritandikire omu Parliament bagire ngu no look here. Nitwetenga sente zikwingana ziti z'okwombeka ishomero nangwa n'obu bakurita aha region level ninga shi omu region bakihamu district nka ibiri bakagira ngu amashomero aga n'ag'abantu abaine oburemu obu kika eki. Bakabaasa kureba ngu nk'oku waatuga nyowe sente reero nizitetandikira enye omwazyo. Ningira ngu waaza omu site nibagamba ngu ishomero ry'abantu abaine oburema ni sente reero nizi. Kwonka na government era eremereire ekagira eti kwonka eryishomero mureke turi expandinge region yoona emanye ngu omwana oyine oburema obubutareeba naza esente here nizi so budgeting yatandika before budgeting babanze bamanye emyoga nana obuvunanizibwa bwabo nana ebi abantu abo barikwetenga Kandi nabwo ku oza ku planinga obanza omanya beitu hariyo abantu bangahi. nituza kuza omu census very soon but barakozire enamba yokumanya abantu abu orikubaasa kuhereza batakagiire muza nguuto na nomushenyi obu wanogamba then from there the district councils bantu mwe abatuurikizi nimwe abebembezi nkoku nagamba ngu one time otandike kutweta nabo abantu boona abari omu maka gaitu tikugira ngu boona nibebaasa. Hariho burijo hariho omuntu omwe omunyambabazi akareeta obugari Mbarara, Honarebo Rita niwe yaamuroobingire kubureeta. Okaba nooreeba abaana n'abantu abaize kwakira obugaari obu, nk'oku naagambira ngu nyowe nyine omwana w'omurema, kwonka ku naareebire abandi abaize kubwakira nkareeba owangye atari murema. Mbwenu shi noogira ngu hati abo baraatunga omugisha gw'okuza nangwa omu ishomero? Kandi abandi abo n'abaahuriire omuranga. N'abaahuriire omuranga. Haine n'abatahuriire omuranga. N'abaahuriire akasente k'okumutaaha bodaboda kumureeta kakabura. Hariho abataraakabonire sente ezo. Hariho omwana omwe ou ndikumanya nkahikaho naareeba nti kanshuge omwana kaatariho. Naateerera sipiika wa kanso niwe yaataire emitwaro ebiri kugira ngu kwaagyenda kwakira omwana ogwo kwija kumureeta. Kwonka omuzaire akaagira ati nyowe tingumaho ku araahika okwo. ekikworeka ngu he would have missed out. Nk'oku oku akubaasa ku missing out nikwo abandi baku missinga omu facilities ninga shi omu mugisha ogw'okuba gwagire omu ishomero. Wano tugambire amashomero amarungi aha twine municipal na za junior na ziiha. Hati omwana oine akagaari hatariho provision y'okukatsindika kuza aha level nibabaasa kubura kumu admittinga. Obwongo nibukora bukubaasa kumuteeka omu ishomero rirungi akakompitinga n'abandi kwonka eventually naza kushanga ahabw'okugira ngu tihariho that provision tibamu admittinga either naza kugaruka omuka ashutame ninga naza kuza omu ishomero aga butooki nayo ahakuza kuhikayo akakukonerayo akuba tihariyo special needs teacher. Yes
orikureeba sky TV mwebare munonga mugyenyi waitu omwami mushabe Richard kandi mushabe Henry beg your pardon kandi ori kukorera ebyabaana abarema nana abakazi nana abakazi nkomukozi wa gavumenti omu barasite Twakushemererwa haine enshonga mpango kandi eku watushaba ninza kugira eizooba ninyeta abo bantu ninkweta ahabw'okuba it's a critical point. Twaza kuhumuraho kakye munonga ku turagaruke nituza kugaruka n'enshonga erikugira ngu tureebire tureebire nituba turi aho tuhurira amashu abaana ngu aha za radio aha TV nk'aha n'ahandi tuhurira ngu hariho abaana abu baturutwire. Tubareeba buri izooba, tubareeba buri izooba, buri izooba, buri izooba. Abaana abo puroguraamu yaabo neetwazibwa eta nk'omu site nk'omu? Abaana ekikubareetera baaba baaba abazaire baabo baabanaga niki? Kandi kuba kuba toritoora twine facility ki y'okubatamu? Twaza kuhumuraho kakye tugaruka tutarugaho aha Sky TV.
Orakimanyire ngu okutunguuka kw'eihanga kurimu kontribushoni mpango narishi kurimu omuganda muhango ogurikuba gukozirwe abakyara? Noomanya abakazi abandi ebi bariyo nibakora kubaasa kutunguuka? Noomanya ekibahindwire ab'omutaano bakahika ahu bari? Ebyo byona noija kuba noobireeba omu puroguraamu egi y'eiraka ry'omukazi. Oraabe naagikuhitsyaho niinye Adela orishaba. Puroguraamu egi neeza kuba neebaho buri Rwamukaaga shaaha ibiri.